Lok ada, pi lok aniya, tye jo mukene waco ni en mere ka pi bos mig pe ye pire. Ee, en cwako. Eni mere lok ada. Kite ni oloko giwaco ni dano cwako cwak ot kongo, eni cwak ot kongo kur. Atut eni iloko lok guppa. Cene mo ma nyi bos mig ocito okwalo ki bot atangalu ki peki gi kwede atangalu gi. Nino eno wan abedo i yub, wacito i yub, aa ki i yub ni. Bene yupu otum ma gimiyo cen ni wan dong wape ki wa i boss me kor jol wingo otemo awany boss me kor ni otemo awany dano madit en pe romo wer ma pud otemo ango pud pe oloko otemo akor oloki ka dong oloko ka en dong idonyo i wero ci giwaye ni a ayela pe ento dong neno dok obedo tye ni yub tye ka mukene boss me dong ka olaro ka mukene ni waringo walaro ka mukene ni waweko kenyo Now, in dong icako waye ni boss mega okwalo cente kwede atam balo. Boss mega ocito otyeko yub me aryo ni tyene i town. Waringo wadugu cen i town. Obedo pe wangeyo wa gin ati timo waloko cene mo obedo pe wangeyo. But in iloko ni kikwalo cene. Cene mene? Cene en ni cene me gimiyo bot komiti. No boss mega obedo i kin komiti eno ni. Aya cene me gimiyo bot joni. wa wan be pe wangeyo wa welle, boss mic be pe ngeyo welle. Aya in imito ni ibal nying Atangalo wek ludito ni ludito ni ginen ni Atangalo dano marac nino me acen ka oyubo yub pe po pe gi o iye ineno wai. Aya in imito ni iloki nyeko mere mi icwinyi.

ci ikatti gi lok ki moni kacelu, ci cam mukene calo i a ki i bar ma nongo kongo moro wangi o ci ikatti me giloko moni kacelu koni iwaco ni giloko marac i komi but lok ada, ada rii atut lok ma icako loko ni makati ki yamo atut ka iweko obed lok ma ada ki lok ma ka ingiyo iye ki ada miya ni lok ma a ti loko ni mono ti ada keni gupa Gin ma an icwalle woko ni mono gini iromo konyo keni ku, pi bed dit ki i mwakani ki i nyi keken, bed dit wa i adamiya. Nen ni ni ibedo pe bene yub pe ni, ento ti tany bos mi gikwali cene ku atangalu, nyiku ki weko obedi. Nen in ilok i kum bos mi, bos mi lok pi Northern Uganda pi Uganda. En aye lok pi alero. Sub county alero aye lok pire. Tiko to alero alero alero ma pe irac ki yung bote pien in itye i alero. But pe ibed ka com i kom ngat ma ingeyo ni loyi. Boss me iloyo ada bat tut. But wa in bene ingeyo ni in pe twero boss me. But ngo oweko in pe iromo itany ki nying boss me bedo calo wai ni teno bene iwaco ni okeo. In mere wic macon ni tye i wii kare ca wa i full dose kare ma nongo wumaro bedo i full dose nongo wii moni keni dong tye ikom boss mate but gin ma legi atut lok ka ibiloko i yamo wek obed lok ma ada ngat mo ma okwalo cene atangalo mo ma okwalo cene peke boss mate ma okwalo cene pe ka iloko lok kom kwo lok kom kwo mukene ento pe nyi boss mate kong gikwalo cene kwe atangalo ee kono ngo ngo ngo

In myero kiketi piny pien tye lok mukene ikatti kene ma tye lok gopa. Myero kiketi piny kong ki lok kedi. Ineno? In itye dano madit atut ka ibiloko lok mo keken atut, lok ma ka ingiyo iye ni lokke mono tye ada kene gopa. Man me take kong odonyo i wii nongo dong myero ki kati ki lok mo keken bene kong pe ibitamo ni atye mako i bar nyo atye mako ne kwene take idonyo mere i gangi eno ni kati akati ki lok okeri iye eno ibi waco ni aloko rac i komi eto ibi nongo ni lok ma an aloko ni kom lok ada cak lok kun ingi ngo ma in ibi loko Alegi alega an gi aloka mogo pol pe koni wa aloko orac i komi eeh driver boss nge mamwani ocako donyo i koma eeh mamwani twon laming eeh konye pe ngat acel acel omak madarane eeh eeh wek mone obed pe. Keme ki alero licwic, wek atanggale okeme ki adwole licwic, boss mege okeme ki areyane, ngat acel acel okeme ki dog mege. Pe ibed nyeko i kom luwotwu, nyeko weko pe idongo, nyeko weko pe iile malo, nyeko rac. Eei eei anyema jo mukene.